Tēnei te kaupapa, tēnei kōrero ā, e pā ana ki te whara o te roro, he oranga Māori e taea te kite. Ā, ko Matua Glass Murray tēnei, he tino kaumātua o te kōtiu. He pou whakawhirinaki ki tēnei kaupapa, te whara o te roro, arā, traumatic brain injury. E tū atu ia i te taha o tō tātou waka rongonui. Ā tērā wā ko Matua Glass te kaihoe whakamutunga ā tā waka haerenga ki ki Waitangi i te tau 1940. He tohu tēnei o ngā taonga tuku iho i mua i a tātou. He waka kuaka tēnei. Ko te kuaka he tohu whakaohoho ki a tātou ko Te Ao Pouri. E whakakipakipa ana ngā manu rā ki a tātou. Ko ngā momo waka e rua mai te ao Māori hei wanawana, hei whakatinana hoki ki tēnei tūmomo mahi e pā ana ki te whara o te roro. Ko te waka he kupu whakarite pai ki tētahi tūmomo mahi hou, hei tautoko i te whānau i te horopaki o te whara o ngā roro. Kāti, he aha te mea nei te whara o te roro? Te mahi a ngā tukinga, ā, ka puta mai te whara i tētahi tukina, ētahi tukina rānei, i te mea i waho ngā roro. Te mahi a ngā tukinga pōkerehū, nā hinga, nā tūkena waka, nā aituā i ngā mahi hākinakina i tahi ihu pūmanawa. Otirā, Te mahi a ngā aituā kore, pōkere hū hoki te tū kino tētahi tauira kē. Kua kitea ā ngā rangahau he maha ā ngāi Māori kua whara, kua aituā ngāi roro. E ai ki a Fagan mā, tokotoru ngā aituatanga roro o ngāi Māori ki te kotahi o Ngai Pākehā. He nui a Ki te Kotahi i ia rā, i ia rā, nāi whara roro Māori. He mate urutā haumumu tēnei. He raruraru nui tēnei. Ā, koia te whakaritenga o tāku mahi, tāku rangahau hoki, hei ako e pā ana ki ā tātou taitamariki kua whara nei nā roro, kia āwhinatia rātou me ō rātou whānau, Kia āta tirohia ēnei mahi haumanu i te whara o ngā roro. He pōuri kerekere hoki ngā aituā kore pōkere hū i ngāi Māori, takirua ngā tatauranga ki te kotahi i ngāi Pākehā. E toru ngā mea mōrearea, arā ngā risk factors i mua i te whara o te roro. He tāne tētahi, He nui ake i te whā ngā tūwhāinga kino ki te whānau te tuarua. He whakawhiu te āhua a nā matua ki ā tātou tamariki te tuatoru. Kāore ngā kairangahau katoa e whakaae ana ki te āwhata te poutama kotahi mō te whara o ngā roro. Ka whakarōpūtia ngā tūmomo whara i runga i te pākikitanga, i te tikanga, anganga motu kore, pakaru rānei, me tētahi atu āhuatanga. Hei tauira, kua mamae tētahi wāhanga o te roro, te katoa o te roro rānei. Ka whakarōpūtia ngā whara o ngā roro ki ngā wāhanga haurea, āhua, me te pakeke. E whitu tekau ki te waru tekau paiheneti o nga Faraona o te roro he hauarea, e ngahuru ki te rua ngahuru paiheneti te ahua, e rima ki te ngahuru paiheneti te momo pakeke. Ko te Glasgow Coma Scale, GCS, tetahi pūnaha whakaropu nga wharanga roro, Ka hoatu he māka i waenga i te toru ki te ngahuru mā rima, i te āhua ki te kōrero ā-waha, te nekinekitanga o te tangata, me te whakahohe kanohi. Kāore ahau i te tino whakaae ki te kupu hauarea o tērā tūmomo whara. He ngerongero ngā hua kino ka puta mai i tērā momo whara o ngā roro,

Ko te tikanga, ka kōrero e pā ana ki te mate roro i te tuatahi me te tuarua. I ngā hēkona manomano tuatahi, ka tāwhatiwhati te anga, te anganga, ka marū, Ano nei he naru me te whawhati ki te ngaru ke, ko te ku me te contra ku, he rerekē ki tērā ku, ā, e mea ana a Hēmi Te Pāhoro, he rerekē tēnei ku. Ā, ka horahora atu te pakaru o Pūtao i o Whiore. Tēnei tētahi, ā, te tīnana o tērā Pūtao i o me ngā Whiore, Ā, ka ohorere te hurihanga o ngā wāhanga pūtao i ō, ngā ia i a toto hoki. Kātahi ka kūwhera rātou, ka haehae i ngā ara roa mā, arā, nā long white matter tracts. Tuarua, he maha ngā panonitanga ā-tinana. Ka pōkarekaretia te kikokiko o te roro i roto i te angaanga, he wairau, ka ohoreri katoa te roro, ka poke te roro, ka puta he toto ka nui ake te pēhanga i roto i te angaanga. Ki waiho te angaanga, Ā, i ētahi wā he iti te hā, nā te mea he maha ngā aituā o te tinana katoa, otirā ka mahi whēuaua te oranga tonutanga o te roro. He tino, he tini ngerongero ngā tohu mate o te tangata me ōna whānau kei te haere, anei ētahi ihu pūmanawa. Nā Kare-ā-roto. Ā, e nei, te pūkatokatatanga, te pōkaikahatanga, te ngākau taiatea, te ahotea, te kōhukihuki, te mōneanea, me te whakatū pehupehu. I ētahi wā ka whakarongo te hunga ki ngā pūwawao, I ētahi wā āhua nenekara te hunga rā. Āhua kaihewa te kōrero. Ka whakawhenu me ngā kupu ka kōro āhua hōtoa. Kua pā te wareware ki ētahi. Um, te ānini, te moe, kōheko hoki. He nui ngā pānonitanga whanonga nā whanaungatanga nā wheako ki ngā whānau katoa. Ka rerekē ngā tūranga i roto i te whānau, waihoki e noho pūreirei tonu ana i te whānau i roto i ōna kare ā-roto. Ka puta ngā raruraru ki ngā matua, ngā tuakana, ngā teina hoki. I te nuinga ka rawe kore haere te whānau nā te mea ka whangaia e te whānau te tangata kua whara tona roro, kātahi ka taka te whānau ki te kore mahi. Mārakiraki ana te kitea ko te oranga o te whānau katoa he tino hua mō te oranga nuitanga o te tūroro. Ko tētahi whakaaro Māori, ko te uara he tapu, te upoko, he mea tuku iho i te wā o aweko. Ko te urupounamu matua he aha te rongoā pai mō te whara o tēnei mea tapu. Ko te whāinga o tēnei kōrero, ka whakapuaki i ētahi o ngā urupare mai te ao Māori. Ā. I roto i ngā mahinga rangahau, e āta whakarongo ana au ki ngā marae e iwa i Aotearoa, ko Pōtahi, ko Te Māhurihuri, ko Piritahi, ko Tūtanekai, ko Pokemokimoki, ko Taputeranga, ko Owai, ko Rauru, Ko Ārai te uru. Ka whakawhitiwhiti kōrero mātou ki ngā pūrākau e pā ana ki te whara o ngā roro, kia tātari ai i ngā whakaaro matua. Ka hoki atu anō au ki te katoa o aua marae, ka pātai atu ki a rātou he pai rānei nā mea i whakaoko ai? Kātahi ka hanga ariā, ka hanga anga hoki. Anei ngā pātai o te rangahau. Ā, ko ō ai tēnei. So, um, nā, tēnei te, te ariā wairua o te whara, o te roro, mai ngā hua o ngā marae. Ko, ko tēnei mahi aku e whakatakoto i tētahi e anga whakamua ai i te whakaaro. Inā whara, whara ā-tinana ai te roro, ka āhua hauā te wairua. I tēnei rangahau ko te wairua te hononga e here nei i a tātou mai te ao kikokiko ki te ao wairua. Ko te tūmanako kia rapua e au he huarahi, he tikanga Māori hei whakapiki oranga. Ka māia ana ngā rauemi mātauranga i te whakapapa i taua wā. Ka puta mai ana te mātauranga o te whānau kia matapae ai te oranga o te whānau. Ko te kōrero nei e taunana, e taunaki ana i tāku tuhinga kairangi arā ko Te Waka Oranga. Hei whakaahu o Te Waka Oranga e tū iho nei. Titiro ai ki runga ano nei he manu kui. Ka whakawehingia taua waka ki nga wahanga e rua. Noho ai te whanau ki te taha mauī, ko nga kaimahi ki te taha katau. Ko nga korokē ra na kaihoi. Ko te kaiurungi ko te kaumatua o te whanau i te taha o te mokopuna, i te kei. Ko te whakaaro nui o te mātauranga waka, mā ngā kaihoe kawe ake te waka ki uta. Ano nei i a koe e tamariki ana, ka tākaro koe i te, i te wai tī, te wai tā, ā, kātahi ka rewa atu tētahi rākau, tētahi rau, tētahi poti iti, Ka kumea e koe te wai ki a koe, ā, ka hoki mai te mea ki a koe. Tēnei te whakaaro o te, o te mahi nei. Ā, he tūmomo mahi hei pūrangiahō te hononga tahi o ngā ao e rua, te ao o te whānau, te ao o ngā kaimahi hauora hoki. Ko te mātauranga o te whānau he mana taurite. Anei ngā mātāpono e whitu mō te tira kaihoe. Ka puta mai ēnei i ngā wānanga, ngā wānanga katoa o ngā marae. Ko te mea tuatahi ko te, wai, te wairua te kaupapa matua, ko te whānau katoa te tūroro. Ko, ko ngā wheako ake o te whānau he ahurea kē i ngā rātonga. He puna rongoā te mātauranga Māori mō te whara o ngā roro. Ko te tuakiri Māori te pito o te oranga. Ko te pepehā o te tangata he rongoā. Whārikihia ō mamae hei oranga mōu. Ko te waka kuaka he rauemi mō ngā āhuatanga ahurea o te aituā wairua i roto i te whara o te roro. He, he pepa te waka kuaka. Ā, ko te mahi a te waka kuaka he hoi i te waka whakaaro kotahi. Pērā i e heke ana te waka kuaka te kāhui manu ki wāhi kē hei oranga. E 46 ngā rerenga kōrero. Ko te mahi o te tangata ka whiriwhiri rātou tētahi o ngā whakautu e whā. Kei te tino whakaae, kei te whakaae, āhue whakahē, tino whakahē. Ā, e rua ngā urupounamu pai ki tēnei minenga, ki au nei whakaaro. Mēnā kāore koe e te mārama ki te reo, E pai ana, hoi anō ka rongo tonu i tōna mauri. Ka pakiri tonu te wairua i te reo Māori. Āe, kia arohaehaetia ten, uh, ki tēnei, ka pikiaki tōna kāunga, ka tatari ahau i te tūmomo rationalysis me tētahi atu exploratory factor analysis, kātahi ka whakapakari te tuhinga hukihuki. A. Ka mahi tahi te waka oranga me te waka kuaka, e ai ki te whakataukī, ko te kaupapa waka ki te moana hoi ai, ko te kāhui ātua ki te rangi rere ai. Ka hoi ana ngā kaihoe o te waka oranga, ka mātakitaki hoki rātou ki te waka kuaka, hei urungi anō mō te haerenga. Ā tērā tau ka mahi tahi au i te taha o ngā whānau e whā, e rima rānei, ka arohaehae tonu ēnei waka e rua. E tika ana kia noho puku e pā ana ki te whai taketanga o te rangahau nei. Ki te kore rawa ētahi o ngāi Māori e honohono ki tō rātou reo, ki tō rātou whakapapa, kāore rātou e whai hua i roto i te mahi nei. Heoi anō, i ai ki ētahi tatauranga, nui ake ki te 50 paihēneti o ngāi Māori e hokihoki tonu ana ki ō rātou ake marae. He rerekē ki ngā hua o te rangahau o Hēmi Kelly tēnei hua, engari he hua anō. E pai ana ki te 70 paiheneti o ngāi Māori e whakaratarata ana ki tōna ahurea Māori, Ki tāku titiro he mahi pai tēnei ki te nuinga o ngai Māori. Waihoki ki te angitū tēnei pakari aki te tuakiri Māori i te wā kua pū ha manu ai te whara o te roro. Ah, nā wahine toa tino tiaki, ah, kaitiaki ki au. Ahakoa he whara o te roro Māori ka taea te kite he oranga Māori. He tuatahitanga tēnei mō te whara o te roro Māori, te mātauranga i roto i te whakapapa te mea rangatira. Ā, ko te manako ka horapa taua kaupapa ka puta atu te mōhiotanga ki te katoa o te hāpori Māori, Nā wai, nā wai, ko te taupā te whāinga. Kia ora mai tātou.